Hello hello hello miatɔwo medo mawu ƒe yayra kple ŋtifafa yike ƒo gɔmesesewo katã ta na mi ɣetrɔ ya mawu ne yra mi enye pɛ tsi kpoe ya efo ɖeka ɖe fu ɖem nam fu ɖem nam fu ɖem nam meɖewo nya ŋu hã be tsɔtsi group ye yewo nye Ta madee ɖe WhatsApp ne yewo katã wo hã yewoa dee ɖe yewoƒe group ase kɔ a tsɔtsikpo dzi eme le tsɔtsikpo dzi. Tsɔtsikpo dzi eme le nye me le aƒe me hum kɔ ye be ma make time vi aɖe ne maɖo yewo nya o. Nyato. Efoa ƒe nya gbɔgblɔm be haya va tso tithe me eh gake tsɔtsi nyae ebe hamemegã aɖe le haa me ye sia yi kɔ yi ko tsɔ nya ekɔ yina ne eni eha fofoa alo eŋka ehatɔ ne goe tsɔ mee nu woe tsɔ mee nu ko vɔ ke ya tra ɖe ete gogoŋgoŋ. Vɔ ne ame ɖeɖewo li dze ɖo maa, ke yi hã ebɔ gatso wɔnawo me sɔsɔ mo, etsɔ tsia yo mo na no gɔme se mo. Egblɔ nyawo fũ me nya nye nu koe ku. Ebe tafla tse na me ku tsɔ tsia mo gbe ƒa ɖe go. Ake ɖeko ɔvɛ o secret burial a gbɔ. tsɔtsia menya nya ge be ame ku o. Kɔnuiɔ, efu ɖem na yewo hamemegãwo kple Dikin board katã ye yewo va yi kɔe tu yewo fofoɔ be o, enu ya fia is coming and becoming. Ɖeko ne mègakpɔ nɔ vi ɖeko be o eku nyi tsɔ loo, wotsia ama ɖewo va yi ɖi. Ko yewo yi gbɔ be susu yi te be yemedzi be amewo nonyawo be amewo kuna tsɔtsiɔ, míatɔ. Ekuwo li na ame sia ame. Ekusala gatsi wo dzo nu ɖe me gbe fia ɖewo lɔn o. Eye ehakpala woe gblɔ be ye de ge ɖe mia ma di ɖe ɖusi me elabe me gbe fia ɖe gbe ɖeka gbe tre ɖe ke. Mi kata mie dzodzo ge anyigba ya dzi. Ɖeka ɖeka ye mie ve. Ame aɖewo nye eve viwo, ame aɖewo nye tɔ viwo gakea. Me gbe ɖekɛ wo kuku go. Gbe ɖeka ke ekuo li na ame. Yewo va yi biae nya ma ta kɔ wozu problem. Fifia ne meeting ne ye wo yi kaka na trɔ ke elder ya eva yi gblɔ nya bubu. Fifia yewo elder wo kata yewo ƒo ƒu va yi kpɔ ƒetɔ. Wo be eme yi me nyo na wo ne do go hame eye mawu wo yɔ ya wo me le afi ma o. Vɔ ha ya. Edze egɔme nineteen eighty five wobe tsɔtsia ele e kofori dua gake dzefia yi wodze egɔme le hafi edzo eyi ɖe kofori dua ekɔ eblutɔwo nyo gake foya ɖe. Ke yease ŋegbe. Ebe ŋegbehabɔbɔ le yewo shi le tsɔtsia me. Hɛ yewole dzoa bim. Yoo, mía tɔ ŋ, dzoa bi na. Nye ame nyanyɛ ɖewo de woe me. Kofɔe ɖui a dzoa bi ŋ. Yoo, mawɔe ɖe blugbe me ava o, mawɔe ɖe ŋegba me. Yewo me yi wonye akametsi wɛ la. Yewo tso ʋedome nyigba dzi yike nye aŋlɔvi dzidziwo. E, nyateƒetɔ, mía tɔ, nya nu ɖekae me kpɔ tso ame na ku tsɔtsi me wo gbeƒã ɖe ge. Me miwo tsɔtsi ɖeɖe koe loo. Tsɔtsiwo tatatatata nu ma ke wo to sia wɔm. Mawu koe nye nu yi gbe de mía le. Eha xoxo me abe yipi, e, mɛtɛdis. Ekatlik, apostolic, fima wo katã ne ame ku ɔ, wokɔ ebitsuaria e obitsuaria dana ɖe eŋka notisi bɔd dzi. Woɖe agbeƒa tso eŋu eyɔ ama eveawo ado ababa na wo agblɔ be ne ewɔe wo le wò ŋusẽ nu ɔ nakpe ɖe wo ŋu. Gake míaƒe bɔn again tsɔtsi siwo me míege ɖo ɔ Nyemenya ne ɖe wòkpe ɖe charismatic law ŋu o. Ɖeko wova enua ge ɖeviɖevi. Ɖo ɖe fu loo. Ne ame kua, wobe megagblɔe o. Yi ne ku kpi maa, wobe humm, megagblɔe o. Nye me dzi be ame aɖeke ne nya be ɖe ame ku tsɔtsia o. Eye tsɔtsia ɖe ekuwo dzɔ hã nye hã me ze sia me wo kpe nuyi katã mía dzi. Ɖoɖo mía vɛ ɖo vɔ kɔ yi ke wobe eku tɔ katã no tɔ xixe. Yewo me yɔ ga ve ŋgɔgbe do gbe ɖe wo ta o. Yewo me wɔ numa o. Eko yewo ye ko ekpo dzɔ ɖe yewo dzi ahosi kple tsyɔ̃eviwo be yewomewɔ ge o. Excuse me, ta megawɔ na ame aɖeke be yewo woyɔ ge ano e konyi aɖeke fam kpli wo o. Ekɔ teƒe hã woba ame sue aɖewo ko wotsya wo yi. Ekɔnya me la, amewo dome míehenɔ anyi ɖe xixeam ŋdɔkutsu gbe mɔ woaba la hã o. Kɔ infact. Gbemagbe ɖe, mefa vi nyemete ŋu alé avu o ɖokui nu be nuka tututu wamee osɔfowo le. Osɔfowo zu amegã si o, mekpɔ ame kuku ŋkume o. Kpe ɖe aŋlɔ woe me nye, ne ame kua, amegã siwo me woda kua teƒe o. Ta ewɔe bena. Nusianu yike wɔm nèlea, nàve tame bu ge ɖa be enye Mawu gbagbe ya subɔmee le loo alo ya dafɔ nanem o. Efo wò nya koe ya nuɖewo me le hɛ. Mele se aɖeke nu o. Osɔfo gãwo dzudzɔ kutsɔtsi dede, wodzudzɔ ku sɔleme wɔwɔ. Ehe teƒe mekpɔ eya gblɔ me le ame aɖee ku nye ya ɖeka. O tsɔtsia kura me ŋlɔ ŋkɔ be that was last year. Nye ya nye sista ku se medzidzi o. Nye he tsɔe ɖi vɔ medzidzi o koe ko nu ma meva kpɔ koa yi ko me wu azi. Amewo biɔ wo ɖe ŋkɔ me be ao my ka makae ma sem. Nye ya nɔvi nye ku. Wona mía nɔe ɖe xixe. Zikpui sue ɖo ko fɔ kɔ ɖi ame yiwo sugbɔ a nya nya me zuɔ sɔ fo kɔ. Wo tso zikpui na me nɔ nya me wo le atsitre ŋ dɔ gbe ewu one hour thirty minutes afi wo va ba ame na tsɔ bia ŋ be ɖe nuke dzɔ me ame ɖi yi e ame ɖi yia hã ame sue ɖe wo ko wo kɔ vɛ. Ne wo ŋtɔ ɖe mɔ sesi ede ŋu kple nuwɔ ne nuwo kpe. Mía tɔwo numakui dzɔdzɔ mɛ ma nya nya. Magblɔe kple kakaɖedzi, vɔvɔ̃manɔmee, ŋukpemanɔmee be ɖe mina mítrɔ ɖe míwo tsɔtsi xoxo. Mina mítrɔ yi ɖe míwo tsɔtsi xoxo. Ekpɔe, mawusubɔsubɔ ɖee ƒome wònye, nàdo ƒome. Mía ame aɖewo ɖee, etyɔdzuwoe míenye. Mesiame vɔ ne yi ɖe daye ƒe mea, Me aɖeke meli o, mesi ame vɔ o. Fofoe ƒe me, ŋ, woli gake amewo ŋde ge me na o. Eye afie nye wò ƒoƒo lika dzi. Me mawɔwɔe tso ge ɖe ŋuwò o. Wo vɔ vɔ me vɔ, metsi tsi wo vɔ me vɔ. Nɔ nye miedo ƒome kple tsɔtsi, ame ku ko yi mala, ewɔ nublanui. Ye me va bia wo be ɖeke yewo be yewo gbe do ge ɖe mía tɔ ɖe, why do we enter yewo be ame mi va? Ŋkɔ ge nie na? An. Wobe rɛvu mɔ na kɔ kplɔ mí ɖo. Mekplɔ ɖo mía nɔ anyi. Eyi mía vaɛ nɔ anyia? Mo biɔ hã be megbetɔwo ɖee míawoe de míawoe wɔ le kua? Sɔfɔɔ, amɛ ma koe kɔɛ age ɖe yewɔ ɔfisi. Ko mía le ashi ma ŋuu kɔ. Yi ke wobe ne wozo ga. Nye be mía ble go, nye me ŋu nye pɔsɛ kaka ma yi gasɔ ge mo. Nye me nye ŋka gbɛ me va o. Mayi gadzɔƒo. Nuya edze abe osɔfo tsitsiwo mi le ŋku ɖe eŋu. Ne ame ku yipi aa ya ɖo yi ɖee. Mawu ƒe menɔnɔ ɖo kɔ zro eha dzi dzoea kɔfa nyɔ hia ma ku eƒe ame yi me yi me yi me yi ŋ. Eɖi gbe. Nyatɔ. Nyanya me va ŋku lém ɖe shi ke me nuwo katã ŋu vɔ mitrɔ mia yi ɖe mio tsɔtsi xoxo. Efo wo nya ya yi ge video wɔme eve me ɖe kuku na wo. E eyi ge video wɔme eve me hiã. Be miabe yewoakɔ psalutawo be ɖekakpui kple ɖetugbuiwo le eme be yewoyi nɔ sɔfoa tu ge. Ne ame ku megblɔ nɛ na yewo o ke ye ŋutɔ ma wu hã osɔfoa fia ame ko wum wole. Humm. Osɔfo nu gbegblẽ ko wɔm wole fia. Nu ke zɔ ne ame le hame ku, ame aɖe le prominent place le tsɔtsia, ne ŋu dutɔ efia wo be ye kplɔna kpɔ eme afɔ. Nu ka tae ame ma aku ge kɔ? Ƒometɔwo ko nya vɛ kuna be mogaɖe gbeƒã obituary wo vɛ be yewoaklã ɖe tsɔtsia hã gbe. Nuka subɔ be miele osɔfowo? Ŋm! Mieka ɖe edzi be ɖe Yehowae wɔ dziƒo kple anyigba be fe konyi kple ame yiwo konyi fam, nakpɔ dzidzɔ kple ame yiwo dzidzɔ kpɔma? Ye subɔ be miele osɔfo? Menya bia be mi loo, mikpɔ nya me o, menya bia be mi gbegblẽ ke efuɖem na mi aleka? Nuka me tututue mietsɔ mia ɖokuiwo ƒo ɖo kɔ ne ame ku kɔ miegblɔ ge o?